Anant au rescontre de Majosé e Jean-Miquèu Luba, arti estatiu dins la music occitana, ja fòrça implicat dins de projècts coma Bandos Sagana, mai lo parèu Aimé Safillo e d'autri musician avantgardista creèron fai pauc de temps Lloc Organic. Caraterizat per un mescl musicau esperimentau e de paraul subrerealista, Liòc organic es l'acabament d'un projède òc fusion e de trobar clus. Ara, laissatz-vos empregnar del leime de Liòc organic emb una entrevista de Majosé e Jean-Miquèu Lubac e de Tròç musicau. Mès çò que i a, c'est que desempèi la debut, volèm sortir de l'encastre, mès es que l'encastre es pas aisit. es un pauc coma los prisonièrs a l'edat mejana qu'èron sus la plaça dau vilatge amé lo cap dins un encastre, èron clavats coma aquò e volèm pas èstre encastrats, Dins las formas musicalas ja existantas, dins de d'esteticas ja reconegudas, dins de causes formalizadas, donc nos cal totjorn sortir e per sortir prenem la libertat de sonar totas las formas musicalas Que s'ausisso a lo rodar d'en pertot dins lo monde. Digo rigorag mal ag pel de pel ca pel trauca digo me perque ag s'istorio. Digo rigorag mal ag pel de pel ca pel trauca digo me perque ag s'istorio. Aquò vòl pas dire gran causa, levat qu'es un encadenament de sonoritats e puèi un furobur un pauc coma se dis l'inventaire a l'aprevèr. Es un furoburo de mantunos causas, de las causas qu'aven dins lo cap, envais tota la jornada aven un fum de causas, e aquelas causas sortisson del cap un pauc coma l'Arche de Noé. Es Jan Miquèu qu'a fach lo trabalh musicau, mas d'après la sensibilitat de totes dus, aimi la musica tradicionala o de. Tot, tots los país del mond aimi l'electronic enormement e aimi un fin la la music electronic o per de que lo punt comun es l'oralité d'aqueste musico. Las music orale es un musico d'emociu. A ben cercar un un fin de musico que conto l'emociu. Es perque nosautres avèm fai mescla disc de musica orala liura, liura, sen, sen papier, sen partition, de musica que compta sus lo ritme e sus l'invencion melodica. Es tanben ligant entre la musica mai qu'anciana, tras qu'anciana, es a dire arcaica. Donc es une liga entre l'arcaïsme e l'abenidor, lo futur. La musica electronica, lo rap, le rock, lo jazz, las musicas tribalas son de musicas de localitat, donc i a pas de problèmas per lo per mesclar tot aqueste musica dins liòc organic. Liòc organic es es lo liòc d'una filosofia que se sona l'Adam aterrut, es lo l'òme primier qu'es fach ambe la tèrra, ambe la poussièra, un molo de fang que se tròba, que s'atrapa dins la natura, Com aqueste music d'uèi son de music totjorn com a l'aube de temps, pensi que Jean-Miquèu e ieu dins nòstre music son atirats per la dama tireu, es a dire per la composicion de nòstre èstre Qu'es dins tot, dins l'aubre, dins lo cèl, dins. Las bèstios, la tèrra, es un composat, ja, es un composat de mosaic. Nòstra composicion es una mosaic. E, donc, lhòc organic es lo mirar de nòstre composicion organica umana, qu'es pas solament umana, es fach de tot, de tot l'univèrs.

Ben primièr lo projèct nasquèt d'una demanda de Mario aquí dessús e puèi donc avèm trabalhat totes dos e per la seguida avèm ac pondut un autre bus qu'es aquelo de nòstra filha Mariana que canto tanbe dins l'album e que nos faguèt rescontrar un collèga de facultat de cinèma que se dis Jan Miquèu Denisart, donc avió una vintenada d'anada abans, e pè ara es devengut doctor dins lo son, donc doctor de facultat dins lo son, e que fasió en aquesta epòca de black metal. E pè aprèp aver rescontrat un autre parelh de musicaire que se dis Malacquà, lo duo Malacquà, donc. Eles fan d'electropunk, donc tanben de musica que boulègu, que bastona, e donc aquel monde nos an fargat dus menas d'acompanhament, eron nòstres beatmakers, coma se dis en occità, e nos an fach aquela spolida musica per justenir las voces e las cançons.

Prenguèt fòrça temps per ja per lo conceptualizar, èra pas aisit e de aviam envèja de trapar, adobar de cants que ieu ai escrich desempuèi es una causida de cants desempuèi las annadas 90 fins a 12017 per la darrièra e donc voliam faire d'adobament un pauc diferent De ce qu'èro a la debut, a la debut se disió Maisoneit, lo premier projècte. Es una evolucion d'aqueste projècte, una evolucion que ten compte de totas las influéncias musicalas de nòstre temps e de totas las contradas dau monde. Lo liòc es un endrech primordial per lo monde, pensi qu'es un endrech primordial, es un trauc belèu, es una relacion ambe l'ostal, ambe lo còs, es una relacion avèc lo còr e la maison. Lo liòc, pensi que lo monde A totjorn un luòc. Après, es de saber quel luòc. Nosautres avèm dich un luòc organic per de que l'organic es oblidat. Donc, aquelo music òc fusion nos dona la possibilitat de conciliar Del luòc de pertot, lo luòc poetic, lo luòc corporal, lo luòc geografic, lo luòc cultural, lo luòc ludic, lo luòc del jòc.

A ben crat lo moviment Ocfusiu fa fòrça pauc de temps, ero a la fin de l'annada de 2020, nos sèm rendut cònt de la necessitat d'un moviment general de totes los actors de la cultura musicala occitana que tenián cònt de las influéncias dau mond entier, Donc avèm creat aquel moviment amé com colonne vertebrale l'occitanie, la lengua, la cultura, la tradicion, los rituals occitans e puèi com vestits, las influéncias musicales que nos venon d'en pertot per la sonor mondiala. L'idèia de faire referéncia als trobadors ven d'una reflexion qu'avián ja fa quauques annadas, per de qué quand s'ausie sus los camps de trobadors se disen Ouf, aquò es fòrça vièlh, aquò. Mai se nos metem dins l'encastre de l'epòca, era de quicòm de fòrça avantgardista. Aquelas personas, aquelas creaturs e trobairis e trobadors fasion quicòm de completament nòu e ua dinovacion dins lo tèxte, dins la poesia, dins la metrica, dins la musica, dins lo biais de lo difusir tanben. E donc la reflexion èra de dire, mas cossí farián los trobadors e las trobairis a l'ora d'ara? Donc es una mena de, de transposition de la lirica dels trobadors, enfin, lloc organic, es una mena de transposition de la lirica dels trobadors e de la creacion dels trobadors al sègle XXI. A l'age median, sèm pas dins l'armonia, sèm dins la musica, la musica modala. Voilà. E Gianmichèu e ieu aimi fòrça la musica modala. E Lloc Organic es un concentrat de musica modala e de musica contemporaina e e de musica tribala d'un pauc pertot, d'un pauc pertot d'Euròp e d'Africa, mas de tot biai lo centre es, es efectivament la musica modala. Es una musica de la natura, una musica qu'es fach sus las vibracions de la natura. Es una musica que canto ambe la natura completa, mas en fusion ambe la la societat industriala, electronic. Dins lloc organic, las las musico que que bolègo atras que que fan fòrça un pauc electropunk, un pauc metal, son de musicos sen cap, d'acòrdis, i a pas d'armonia coma dins lo jazz per exemple o dins la la cançon française o la cançon de varietat o dins la musica classique ça s'apparenta mai a la musica per exemple orientala o a la musica d'Indios o la las musicas arcaïcas. Nosta emission s'acaba, mai podèstre ara descurbir lo promier album sus de site d'escouta a gratis coma Spotify en picant Lloc Organic. Podètz tanben seguir Lloc Organic sus sa pagina Facebook e lo grop Òc Fusion sur Facebook es dubèrt en toti es amators tant com i creators onte podètz partejar vòsti cotengut.